Insellmilkom. Xtaqt naqsam ftit ħsibijiet magħkom f'din l-okkażjoni ta' Jum il-Mara. Jum il-Mara jagħtina l-okkażjoni biex niċċelebraw it-tant kontribuzzjonijiet li l-bniet u n-nisa jagħmlu fil-komunitajiet tagħna u fis-soċjetà Maltija. Iżda wkoll dil-ġurnata hija okkażjoni importanti biex naraw fejn wasalna u x'inhuma l-isfidi li għadhom qed jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet f'pajjiżna. Liema sfidi qed jaffettwaw ħażin lill-familji u lis-soċjetà tagħna? Għad għandna diversi kwistjonijiet li rridu nindirizzaw, bħal pereżempju l-vjolenza abbażi tal-ġeneru, ir-rappreżentanza inekwa tan-nisa fil-qasam ekonomiku, in-nuqqas tal-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-politika u t-tmexxija pubblika, u l-ħtieġa tal-bidla fil-mentalità biex ikollna kultura ta' ugwaljanza, t'ekwità u ta' inklużjoni. L-empowerment tan-nisa u tal-bniet u l-bżonn ta' ekwità fil-gżejjer Maltin kienu fiċ-ċentru ta' ħafna mix-xogħol li għamilna matul din il-Presidenza. Kburija bil-fatt li rnexxielna nġibu flimkien l-għaqdiet tan-nisa f'pajjiżna fuq pjattaforma waħda u li sejjaħnilha Empower. Din l-inizjattiva qed iġġib flimkien għadd ta' nisa biex jiddiskutu kwistjonijiet u sfidi ta' importanza fil-ħajja tan-nisa. Dawn l-għaqdiet qed jipprovdu appoġġ lil xulxin u opportunitajiet ta' mentorship għal nisa żgħażagħ biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Għandna ħafna nisa ħirġin mill-universitajiet, nisa kapaċissimi jagħmlu kull tip ta' xogħol, imma mhumiex qed jaslu fil-ħajja tax-xogħol. Fejn qed imorru dan in-nisa? Waħda mill-ikbar ostakli li qed isibu dawn in-nisa hija l-kultura li għandna li l-familja hija r-responsabbiltà tal-mara biss. Tuħdinix ħażin, il-familja hija waħda mill-isbaħ ħaġa li għandna fis-soċjetà tagħna. Però li t-trobbija tat-tfal, li nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, dan huwa xogħol li l-koppja bħala koppja jridu jagħmlu flimkien. U meta fl-aħħar niddeċiedu li dan ix-xogħol irid isir bejnietna, hemmhekk biss inkunu ugwali li nistgħu nimxu fil-ħajja tax-xogħol flimkien. F'Malta hawn nisa daqs kemm hawn irġiel. Madankollu, dan mhux rifless fil-post fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet taċ-ċittadini Maltin, jiġifieri fil-Parlament. F'pajjiż demokratiku bħal Malta, dan huwa defiċit demokratiku qawwi ħafna li aħna nħossu li għandna bżonn nindirizzawh kemm jista' jkun malajr. Għalkemm ilna 70 sena li ħadna d-dritt tal-vot u d-dritt li mara tirrappreżenta liċ-ċittadini Maltin fil-Parlament, bqajna mwaħħlin f'dawn is-70 sena bejn għaxar u erbatax persentaġġ ta' rappreżentazzjoni. Il-ħajjiet tal-irġiel u tan-nisa huma differenti. Għalhekk l-esperjenzi tagħhom huma differenti u għalhekk jistgħu jagħtu differenza fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Parlament. Għalhekk aħna naħsbu illi l-politika għandha bżonn in-nisa. Impenn ieħor konkret li dħalna għalih f'din il-Presidenza kien l-appoġġ li tajna lit-twaqqif f'Malta ta' Osservatorju Ewropew dwar il-Femiċidju, jiġifieri l-qtil ta' mara sempliċiment għax hija mara. Huwa tassew ta' sodisfazzjon li l-Università ta' Malta appoġġjat dan l-Osservatorju Ewropew u pprovdiet saħansitra l-infrastruttura meħtieġa biex isir il-monitoraġġ u l-ġbir ta' informazzjoni li hemm bżonn dwar il-femiċidju u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru f'Malta, fil-Mediterran u anke fl-Unjoni Ewropea. Jien nemmen li t-twaqqif ta' dan l-Osservatorju Ewropew se jagħti kontribut importanti fil-ġlieda kontra r-reat kriminali tal-femiċidju. Fil-Jum Internazzjonali tal-Mara niċċelebraw il-kisbiet soċjali, ekonomiċi, kulturali, politiċi tal-mara u huwa importanti u sew illi nagħmlu dan. Dan il-jum huwa wkoll dwar is-solidarjetà u l-azzjoni. Irridu nimxu 'l quddiem flimkien u nassiguraw li ma nħallu l-ebda mara warajna. Madankollu, kuljum nisa jaqgħu vittmi tal-femiċidju. Kif nistgħu nimxu 'l quddiem bħala nisa, bħala soċjetà, meta għad għandna nisa li qegħdin jiġu maqtula għax huma nisa? Kif nistgħu noqogħdu ma nagħmlu xejn? Ma nistgħux. Irridu naħdmu flimkien, irridu nużaw il-kisbiet illi għamilna biex nassiguraw illi lanqas mara waħda oħra tmut sempliċement għax hija mara. Jien konvinta li hemm ħafna aktar x'isir bħala nazzjon biex nassiguraw li n-nisa jingħataw il-viżibilità meħtieġa f'kull sitwazzjoni. u nwieġbu fil-ħin għall-isfidi li qed jiffaċċjaw. Permezz tal-Presidenza rnexxielna wkoll nagħtu l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet ċivili li jaħdmu fil-qasam tal-vjolenza domestika. Ħdimna wkoll mill-qrib mal-vittmi u dawk li rnexxielhom joħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-vjolenza. Indikaturi ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea qed jgħidulna li waħda minn kull tliet nisa fl-Unjoni Ewropea huma vittmi ta' vjolenza fiżika u jew sesswali. sa mill-età ta' ħmistax-il sena. Jenħtieġ li nwieġbu b'aktar saħħa għal dawn is-sitwazzjonijiet trawmatiċi għaliex il-bniet u n-nisa li qed jgħixu f'dawn is-sitwazzjonijiet jenħtieġu l-attenzjoni u l-kura tagħna bl-aktar mod urġenti. Nistennew li jkun hemm ġustizzja aħjar għal nisa li għaddejjin minn vjolenza domestika u vjolenza abbażi ta' ġeneru. Lil dik il-mara li għaddejja minn żmien ta' tbatija, ngħidulha m'hemmx għalfejn tibqa' waħdek, fittex l-għajnuna. Għadek ma tafx kemm inti reżiljenti. M'hemmx għalfejn tibża', fittex l-għajnuna. Fuq kollox nemmen li huwa essenzjali li naħdmu biex inbiddlu l-attitudni, l-imġieba u l-kultura patrijarkali li sfortunatament għadha teżisti fis-soċjetà tagħna u li qed iċċaħħad id-dinjità sħiħa lil tant bniet u nisa fostna. Jenħtieġ li jkollna aktar kampanji ta' għarfien, aktar azzjoni fuq livell Komjunitarju, u programmi edukattivi għat-tfal u għall-adulti biex inbiddlu l-kultura patrijarkali li qed tfixkel il-kultura ġusta ta' ugwaljanza, ta' ekwità, ta' inklużjoni u ta' paċi. Huwa għalhekk li, tul il-Presidenza tiegħi, ippromovejna l-parteċipazzjoni attiva tat-tfal u taż-żgħażagħ tagħna biex ikunu attivisti mil-lum, għall-ugwaljanza, għall-ekwità, għall-inklużjoni u għall-paċi. Bħala soċjetà, irridu nkomplu naħdmu sabiex noħolqu spazji ugwali u għarfien dwar il-valur li tħaddan il-mara fis-soċjetà. Il-mara kienet, għadha u tibqa' pilastru sod fis-soċjetà tagħna. Aħna bħala tfal, bħala bniet fil-Kunsill tat-Tfal u ż-Żgħażagħ fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President, aħna xhieda tal-importanza li l-bniet tagħna għandna nagħtuhom vuċi. Vuċi li hija tagħhom bi dritt. Jum il-Mara hija l-ġurnata ddedikata biex aħna niċċelebraw flimkien kull mara minn kull qasam tas-soċjetà. Illum niċċelebraw is-saħħa tal-mara, il-kontribuzzjoni kif ukoll il-vuċi tal-mara f'kull settur kemm soċjali, ekonomiku, kulturali u politiku. Il-mara għandha d-dritt tkun fejn tixtieq hi, f'kull irwol li tiddeċiedi hi. Hi għandha d-dritt li tiġi ttrattata bħala individwu ugwali bħal kulħadd. Għalhekk huwa importanti li nkomplu naħdmu flimkien sabiex nagħlqu u negħlbu l-gender pay gap. F'Jum il-Mara, ejjew niċċelebraw il-mara fl-unur tal-kontribuzzjoni rimarkabbli li tagħti lis-soċjetà tagħna. Ejjew inżidu l-għarfien fuq l-importanza tal-mara f'kull aspett għax wara kollox il-mara hija l-qofol tal-eżistenza tagħna. In-natura tat lill-mara l-irwol li tibni familja, u s-setgħa li tikseb dak kollu li tixtieq hi għall-familja tagħha u għaliha. Għalhekk, il-mara jrid ikollha post importanti fis-soċjetà, fit-tmexxija u fl-iżvilupp tad-dinja. Ejjew nagħtuha l-valur li jixirqilha u l-opportunità li tegħleb kull sterjotip, għax irridu nifhmu li l-futur huwa f'idejn il-mara. Jum il-Mara huwa avveniment importanti fil-kalendarju nazzjonali tagħna. biex ifakkarna fuq il-valuri tar-rispett, tal-ugwaljanza, tal-ekwità u tal-inklużjoni. Dawn huma valuri essenzjali biex inkomplu niżviluppaw bħala pajjiż Repubblikan u demokratiku. Fuq kollox jeħtieġ li permezz ta' din l-okkażjoni inwasslu messaġġ ta' tama, billi nħeġġu biex in-nisa u l-irġiel, il-bniet u s-subien jaħdmu aktar flimkien. Ħalli jkollna soċjetà li tirrifletti l-valuri tal-ugwaljanza, tal-ekwità, tal-inklużjoni u tal-paċi. Dan huma l-valuri li huma fil-qalba tad-drittijiet umani universali kif ukoll tal-Kostituzzjoni Repubblikana tagħna. Ejjew naħdmu lkoll bħala poplu biex dawn il-valuri essenzjali nkomplu nsaħħuhom. u jibqgħu fil-qalba tal-Kostituzzjoni li rridu nirriformaw biex tkun aktar relevanti għas-seklu 21.